ndisiko because inini ndiri type yemunhu wozvonzvo kana feni richida kundisurprise and rino surprise eh. rinosvika ndisipo manje iwe vanokokusvikira uripo ka iwe haudhure unogara apa What I most viewed video rako rine how many views? Pa TikTok.
Pa TikTok. Aiwa rangu rine 300.

but bro ndini ndakatoita video riya rinakidze kapachi pavideo iro riya riya eh, nekuda kwangu inini chii chawakaita inini eh. ndakanyatsogona kupretenda kushamisika kuti wakutiza nebhutsu eh, iwe unoziva kuti kushamisika kuti munhu akutiza nebhutsu kunonetsa sha ndogona kuacta kudarika sha iwe wakasheka panyaya dzekuacta haugoni waitosimaila kuti ndakutiza haona

ndobva ndaita 20000 on tiktok eh. ndobva ndaita 14000 on instagram eh. wazvibata saka inini sahatiperi wacho unoti hatiperi as a brand mm. ndinopisa kupfura magic wacho ndoni nharo dzangu ayewa bruona idzwaka zvakafana newe eh, hatiperi iwewe nebrand rako hazvina kuti hazvina difference haziseparateki All right, you can say it's okay, it's okay. All right, excuse me. Eh, kabuka zinini. Ndiri professional. Ndokwanisa ku separate business. I was professional. I was professional. All right. All right, still. My account is actually all right. Got it. Pa pa TikTok ndine 55. Hmm. Pa pa IG ndine 20. Pa pa pa panonzi pachi pa Twitter ndine chi ndine 6. Eh, ndongokuremera. Pa YouTube ndine 5. Right, ndine account nema followers yausina.

mira mira ndikuudze mira mira patakauya patiktok eh. tese eh. tatine ma 1k eh, ah, tadiwa ngane 2k tikamira takatanga kupinda mu 10k tadiwa asati apinda mu 10k unoziva ah, umbvunzi ndakapinda ndakapinda
ndakapinda mu 20k ane 9k sema screenshots bro

muri vanhu two vekuti mune mafollowers akawanda saka you can help each other kugurwa maaccounts ini bebe rakuhatikutege here pese patinoposta mavideos edu bebe rangu apa ndakakutegakuti vanhu vadi kufurwa because haunakidze ndakaita mavideos anenge 10 pabebe rako chingoti hatiperi hatiperi akaita ma 20 k maviews 20 k pakafollowa 1 mm. k wakangobva mu 19 kupinda mu 20 ah. vana vafollow havakude haunakidze patiktok padanho hanunakidza cha but nyaya yangu waibata iwewe

vanokufollowa because ndakakutega vakakufollowa because ndakakutega ndikati uyu mfesi wangu ibradha yangu
kana tisina zvandoita patiktok vachindi anfollowe ah, iwe ndoinosaiza kani chandopisa ukudarika ingobvuma patiktok chete ona ndachikuudza exam ndikati izvezvika mm. ndikafamba muroad mo mukasvikapo eh. ndotakurwa nemota shamari eh, munhu otakatoibvunza kuti eh. ah, iri familiar because yakafanana neyangu ah. kani vanhu kangani paona kuti wakafanana namenevanhu vakuru vese pamwe chete
ambokumbira picture ayo name. ayo hazviite ka ndizokuratidza iwo because iwo Chii? ndokuremera Ah, Plus but one, chii? Unotiremera ndisingade- pachii? ndisingade kuzobuda nepride because iwo hauna fame bro ndichiona ndichikuti hauna fame yangu yandinayo Ah, ina handina Hazviite. chii. iwo hauna then ndakuona kunge ndiri- handisi hambo Ayo, ona plus ini ndikuru. ndiri hambo Ayo, ndisingade ayo, kukuremera ayo, inzwa zvebeji, inzwa beji. iwo right Ayo, unoona beji, mastory yangu beji, everyday beji. hausati wamboona story yangu ndakaposta nemunhu mukuru